Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke ye, re bone gore na dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le The Temperance in Reversal, ke na le The Tower, ke na le the ace of pentacles in reversal ke na le the four of swords ke na le the empress the emperor knight of cups le king of wands okay ka reading e ke ya this week mo ba go lemoša gore go na le tšelo re di ka nna tša tla tša sepela gabotse ka re phelo ba gago dilo tše ke dilo tše le gore di amana le di-material things dilo tša lefase dilo tše le gore di amana le mabaka a ditšhelete go na le ntho e le gore e tlo diragala and-e ntho e e tla affecta tšhelete ya gago e ka ba ntho e le gore ke mabapi le mošomo wa gago wa kgotse le gore motlho mongwe um let's say keno for example a kere maybe le fela le bereka di-overtime mo le berekang gona motlhong ba tswelela ba re e guys a re sa bereka di-overtime ka baka la gore company ga e na tšhelete so go sa bereka di-overtime go ra goreng salary ya gago ya fokotšega ene wena o na le dikoloto bana ba tsena dikolo o na le di-responsibility tše dintši tšhelete la e feleletša e sa kgona go dira dilo ka moka tše e le gore e tlwaetše go di dira so go na le ntho e le gore ya fela e ka ba um e ka no ba le e le le relationship wa kgotsa le gore motlho mongwe motho o phelago le yena ke motho le gore o tlwaetse go go thuša ka mabaka a ditšhelete so motho le a ka- a ka- a ka- a ka ba le mathatanyana a ditšhelete wa kgotsa le gore ga a sa kgona go go thuša mokgwa labego a tlwaetse go go thuša ka gona so mo molaetša wa today ke ntse la gore o seke wa relaya go dilo tše dingwe tše e le gore wa e- wa bona gore ntho e ga se ntho e le gore e kore e e permanent wa kgotsa gore ntho e ga e permanent ntho le wena wa tseba gore e ka no fela at any time but o sa no ba le dikoloto tše dintšhintšhintši ka nako ngwe ke putšho nna ge ntho e ka tloga ka raphelo baka dikoloto tšela ke tlo di patela ka eng so o se ka re leyago ntho e le gore ga e nape le permanent anytime nto e ka no fela so most of you you are going to go through these changes yona bekeneng go na le ntho engwe e le gore ga e tlo sepela gabotse ka ra bophelo ba gago ntho e le gore ya mana le ditšhelete tšhelete e ka sebe gona o ka ba le mathesanyana a tšhelete motlho ka kgwetele gore motlho mongwe o rata go betšha o seka betšha too much o seka um eh, betšha too much kare o ka senapa o wina ka mokgwa o tlwaetse go wina ka gona goba ebile o ka nna wa loser so o seka loser tšhelete ka mokgwa o nago le yona

nto gona ke ntho e le gore e ka o koša bohloko e ka o kwatiša o se ka ba dumelela that spirit sa fear spirit seo sa go koša pelo bohloko spirit seo sa anger gore se go dominate se kore se be gona ka re bophelo ba gago immediately o ka fila ka re o thoma o ba o kwata dira something se e le gore se ka ntšha mogopolo ka mogare ga mogopolo wa gago dira something se e le gore se ka dira gore go kwata mo go tloga immediately o se ka nyaka gore ntho e go kwata mo go escalate ka gore go tlo go senyetsa dilo le go feta o tlo fetsa o dira o maker the wrong decisions ene go na le tse di-simple tse e le gore o ka di dira just go no tloša that anger immediately o no emelela mo o leng gona wa ya wa tšea komiki gomme wa tšhela metsi wa nwa metsi yale ebile o ka rapelela metsi ale wa tloga wa bolela rona um eh, ntho metsi ale a santse a direng mo mmeleng wa gago a sentse a tloshe that spirit of anger because something se diragetse something se le gore sa o kwatiša dilo ga di sepele ka mokgwa le wena o nyaka di sepela ka gona and therefore ge di sa sepela mokgwa wena nyaka go display ka ona o feletša o kwata o ka laeta kerese ya gago le ge o ka se rapele one o laeta kerese and then wa dula gana ka moka ka moreng ya gago o nnoši wa leka go ntšha dikgopolo tšeoe kore mo o ra gore wena o dia o cleansa soul ya gago o cleansa spirit sa gago o cleansa your, your, your spiritual body once your spiritual body e le cleansed dilo tša tshwana le gore letšhogo dilo tša go tshwana le um go kwata dilo tša tshwana le di-negative thoughts di ka se be gona ka ra bophelo ba gago and then ge di se gona o di tlošitša mokana tšona o tlo kgona go focusa o tlo nepotsa gore okay it's fine dilo di a diragala di-mistake di a diragala ka gare ga bophelo it's fine I will learn from those mistakes ke tla leka gore ke be bohlale jwale kore from now on kore ke be bohlale go feta ka mokgwa ke bego ke le bohlale ka gona ga se wena setlaela o gopole dilo di no diragala things got out of hand you couldn't control them jalo wa ipotsa gore ke tla ba botlhale in future ge ke dira dilo ke tla kore i will look out for those other things tse e le gore di ka tla as distractions di ka dira gore whatever ke e dirago e be e failer and i will know gore na ge ke bona ka re ntho ya mohuto o moso ya tswelela ntho e le gore e ka tla dira gore whatever i'm working on e ba e failer ke tlo tseba gore na ke eng dilo tse ke santse gore ke di dire go thibela ntho e la gore e tle keno gore whatever ke berekang ka yona e se ka ba ya ba e failer e be successful ka mokgwa ke nyakang ka gona ge o dira dilo le tsona di ba successful it means more blessings more money in your pocket so ge dilo di faila it means o losa tšhelete ene re gopole gore okay not everyone o tlile mo lefaseng go tlela di-material things in fact all of us were not here for material things re no tlela for the other purposes that re santse re di dire ka ra bophelo mara at the end of the day tšhelete ra e nyaka because without yona re ka se kgone go phela re ka se kgone go ja re ka se kgone go apara bana ba ka se kgone go ya dikolong le rena re ka se kgone go kore go kry-a thuto e le ra e nyaka ka raphelo ba rena o tlo no tswela pele o ntse o theletša melaetša o tswa go mangelong a gago o rapela o ba gopela re ba o guide tšatši ka tšatši and then ba re o thome go pay attention to dilo tse o di dirago and then kudu ba o encourage gore o seke wa relaya godimo wa dilo tse e le gore ga di permanent ka ra bophelo le ka kore go create dilo tse e le gore ke permanent things like a ko fe motlhala a ke e tsere motlhomongwe ebile ga o bereke ga le o nyakana le mošomo mara ga o kgwetše mara o ka tšea yona sentene o ene wo o nago le yona wa ipotsa gore sente e re ke e tšeye e re ke reke diveginyana mola ke rekiše le nka tsena motse ka motse goba ka tsamaya ka ka nyaka space sa moye mola gaufi le eh, bus stop nyana mola mo ke tseba gore batho ba fologa taxi gona ba namela gona dibus jalo le jalo ke a tseba gore ke tlo kgona go attracta batho ba bantšhi and then ke tla rekelwa goba gona ka mo gae ka mo i can do something sephazanyana or something so go ra gore wena o then o thoma o dirang o thoma go builda business ya gago from scratch and e sa tlo gola as long as wena o communicator le manyole a gago o ba kgopela gore ba blesse business ya gago ka metlha go boa whatever o e rekišitšeng sentene o kgone o e kry-a o lete kerese ao e tšho o lete kerese green o lete kerese e redi wa e rapelela wa leboga ka yona tšheletela ebile o kgopela protection ebe e be protected because o gopole gore gantšhi re kudu rena batho baso bothata keng ke mona ge moagišani wa ka setse a dirile sephaza shop or a dirile something a rekiša something ke thoma go ba le mona ke tlo ya gana mola ka itira gore ke a mo support-a ka ya ka reka mara kgwetsa gore ke ya ka tšhelete le gore ke e berekile then ke dirang ke nyoko make sure business ela ewe ke nyoko make sure le ena thoma ba le bad luck ditšhelete sa thari sa tla mo go wena and ke nyoko make sure ke tswalele those creative ideas ke mang yena a ka ba le monaono wa go wa go thoma sephaza shop ke mang yena a ka ba le monaono wa go reka dilo a rekiša so ke thoma o tswaleng those creative ideas ke ipotsa gore o oh, gora gore o thoma go tlhalefa a re tswaleleng so se ka lebelela gore phela ka gare ga batho ba mohutowe then that's why tšhelete ya ka motlha o tshwanetse o e rapelele gore meleko e seke ya ba gona ka re ga bophelo ba gago e seka ba gona ka re ga ditšhelete tša gago and wa re go ntse o e rapelela ka mokgono we gape thapelo ke a spiritual thing le wena wa maker sure gore o ke protecte o protecte matsogo a gago physically o protecte matsogo a gago gore ga ba o fa yona tšhelete e le gore e berekile o se ka kgotsa e tlo go betha matsogo ya nama e tlišitše lefifi ka gara bophelo ba gago go itša tšhelete ya o itliša ka lapeng la gago then e tliša lefifi ka mo lapeng e affecta everyone at home e affecta le bana ka mo gae bana ga ba sa kgona go concentrate ka ba le dikolong ka baka la tšhelete le e tlileng ka mo gae tšhelete e tlišitše lefifi ka bose yona ka mo lapeng so ya banthela gore o protecta matsogo a gago ge ba go fa yona ka letsogong tšhelete la o se ka kgwetsa tšhelete e le gore ge e le gore e na le meleko meleko ya gone se ke ya dira sele go kgonala meleko e le e boele morago mo e tswang gona so when coming to ditaba tša marato everything e tlo no sepela gabotse go na le lerato ka mo gae a ke bone ditshele a ke bone dintwa ka mo lapeng ka moke so nto e kgolo wena tlo no pay attention to mošomo wa gago decide gore na wena o nyaka eng ka re ga bophelo decide gore na wena o lebile ka ditsela tša gago di o iša kae ke bolela ka ditsela tša lefaseng le le ditsela tša semoya di go lebišitše kae and then ka mehla go dira di-decisions, make the right decisions.